Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'il fuq.

Isem? Richard, ta' Jillian. He, la. Le! Il-mara tiegħu Jillian, dak ir-raħal kulħadd hekk jgħidlu xi ma jistax iboss bil-mara, mhux vera sabiħ? Ekku. Qed tara? Sewwa. Għandek xi suspett min seta' daħal jisraq il-mehba? Ma nafx, ta. Tard bil-lejl min seta' daħal, ngħid jien. Ħaġa li laqqas serqu xejn. Imma ma tantx hemm xi serqu ta' hawn isfel. Ara, Felix, x'taħseb? Ma jkollokx għalfejn toqgħod tgħid minn ġol-karozza. X'nagħmlu, noħduha, eh? Noħduha? Kont ngħidlek kieku kont ħallien, imma imma jiena pulizija u ma nagħmilx tal-affarijiet. Kont qed niċċajta. Jiċċajtaw, ta, jiċċajtaw, eh. Allura rajt lil xi ħadd suspettuż dil-ġimgħa? Il-mara tiegħi. Qed titweħħel fil-mara? Imma x'qed niżżel int? Aħna l-irġiel mhux dejjem hekk, meta naqra xi ħaġa, awtomatikament iwaħħlu fil-mara. Veru, ta' għandu raġun. Allura jekk mhux il-mara min? Forsi xi ħadd ieħor? Min seta' kien hu? Ftakart fit-telefonata li kont irċivejt tard billejl? Kien ċempilli Father Robert. Tajt ngħidilhom. Imma Father Robert u l-mepa mhux nifhem ta. Bil-fors li kien hemm xi ħadd ieħor wara l-istorja u min seta' kien. Tajjeb, rajtu xieħ! Imma jemma ma nara li fija xej ħażin ta' għax il-babi għalli li kull ma jqabbad ma jennes kollox ikun fih il-kolazzjon. Korruzzjoni. Jien ma nafx li tagħmel fajl fil-wiċċ u x'korruzzjoni jew le. Ma għandi wieħed vojt ta' min? Ta' da. Liħor bil-lumi. Ah, għandkom naqa' żabbux min irid. Titfagħ kollox taħt imnieħru għax tibda tarom tilgħin waħda waħda x'jiġbidhom. Arak pini, eh? U mbagħad flok tpixxi pipi, tpixxi olive oil. Ma jismax, ma jismax, imma jara balli hu, mora għala d-dalt. Kull ma rridu nagħmlu li konvinċu li xi ħadd mill-meba illi jaqbad il-fajl ta' Ernest u jitfa' fuq daqshekk. Jiena qabel ngħidlek iva, irrid niċċekkja hux dnub jew le. Ara l-kappilan, niftaħlek xi ħaġa? Le, le, le, le, tagħmilli xejn għax illejla rrid inqaddes fit-tard u aqqas inkun naf xi ngħid inkella. Anke bejnietna tanki meta tkun f'sikktek tgħodd tagħżaq naqal hemm u 'l hawn inti. Hu ħed fuqi kappilan!

Konu sew ibni. L-ewwel net, fader, berikni. Kon imbierek ibni, kon imbierek. Fader, ħanajdlek mhm. għalix xtaqt inkellmek naqra l-ġim. Mhm. Jekk ikollok xi karti, files fuq xulxin. Għal-mandi ħafna jim fl-uffiċċju tal-kappillan u jkun hemm il-kontijiet ta' daw, daw, dawk ma niftahom xiena, għax dawk jiena nibża minnhom. Dawk, f'idej Father Robert nħallihom għax dak għandu guts, eh? A, x'tagħmel bihom il-kont tad-dawl u l-ilma mbagħad? Inħallih f'idejn il-Mulej. Kemm hu sabiħ li tkun temmen daqshekk, ara x'fidi għandu ta'. Jiena, jiena, jiena nafda ħafna f'Ġesù, infatti jiena nagħmel kollox bħal Ġesù, bħal pereżempju dal-għodu. Kont miexi u sibt 5 euro mal-art, malli ġbarta qed issa din kieku Ġesù x'jagħmel biha? Ma nafx. X'għamel? Jagħmel bħalma għamel fit-tieġ ta' Kana, jeqlibha inbid. U hekk għamilt jiena, mort għand Rose, xtrajt flixkun inbid u llejla war ikla fenek. Nifqgħu! Nifqgħu! Nirġgħu mmorru l-Alfajs. Jekk għandek munzell files u taqbad il-file tal-qiegħ u titfgħu fil-wiċċ, dak jiġi dnub. Stenna x'dik hija ħsieb, eh? Le ma naħsibx li huwa dnub, għax ifimni. U li jsemmi huwa il-ħwejjeġ u n-nisa. U l-files le. Serraħt li rasi mela, sur kappellan. Tara kem nifem fil-reġjon. Mela ħna ħammur nkomplu sur kappellan. Berikna! Kun imbira kibni. Morru, morru. Ajma, ajma xurċija! Ajma! Offri għal-bambin loġi. Ilek nagħmel, nofraħ il-bambin. Eh, u whisky għal kappillan. Qed ngħidlek għax naħseb li nsejt, mhux hekk? Le, le, mhux ħalli waħdu miskinu. Ma ġara xejn. Erħilu l-whisky. Issa nirranġa jiena, għari. Ħatlek 10 euro, sewwa ħalli nkun ġibbit kollox. Mu, mu. Kun imbierek ibni. Pini, tinsiex dak l-ispeech. Illejla konfront dirett mal-Kap tal-Oppożizzjoni, f'nofsi oħra. Hawn qiegħed Chief, diġà lest u ktibtu. Kemm nipprintjah? Tajjeb, mela ħa mmur jien, imbagħad narakom hemm.

Mela inti taħseb illi jiena nista' nikteb ittra, ili ma nikteb ittra minn żmien it-tut inferi. Għandha t-tini ta' sitt sinniet ja bala. Issa min jekk mhux il-ħabib tiegħi li qed jaħdem Kastilja bis-saħħa tiegħi ħaj jikteb l-ittra miegħi. Jaħli! Taqbelu? Eh, ifhem dejjem użajt l-istess kelma, imma ejja, ejja nisu, ejja. Mela ibda hekk mal-ewwel, ibża, wup. Ibża' li għax ħa nibdew dir fren jew x'affarijiet dawn, ibża'! U mbagħad urih li isna nafu fuqu, li qisu naħdmu miegħu, qed tifhem? Iltqajt miegħek u ddejjaqni, imma qisek strada stretta wara l-flyovers. Mux eżatt, kif għadlek, ma tajba, tajba, kompli. Eh, issa jgħidu biex il-fajl minn isfel jitfaw fuq. U għala għala mod drammatiku, bini ta' bini, ejja, ejja. Naf minn int, naf fej toqgħod. Tajjeb. Għalina jisek sħab, xejn tisparixxi inkunu kontenti. Full stop. Printja, tajba, printja.

Illum se nindirizza lill-Kap tal-Oppożizzjoni. L-għidtlu jew l-għidtlu? L-għidtlu, ta' imma bil-pulit, tisma' xi speech dak. U nibda billi ngħidlu. Ibża. Int qajt ma' ħafna nies li jdejquni f'ħajti. Imma int, int strada stretta wara l-flyovers. Irrid ngħidlu. Taqbad il-fajl min-nofs u ttellgħu il fuq. Għax inti qisek li sħabha kera li malli titlaq kulħadd ikun ferħan. Fejnu! Fejnu! Emma raħ fejnu! Kalma bejni, kalma naqra issa nsa mhux immorru lura. Mhux nikkalma bħalissa kien tikdaqqa ta' fejn issa fi żmien il-kavallieri nerġa'. Tajba din Fini, eh? Arak fl-assettiru kbir, kif ħa tilbisha l-helmet b'dak l-imnieħ, eh? Jekk jogħġbok, tini ċans nispjegalek. Ma rrid tisma' xejn, ara tlaqt il-barra. U fuq kollox, hawn jien il-Prim Ministru. Inti il-Prim Ministru. Jekk se nibqa' fuq kollox il-Prim Ministru wara dak l-ispeech li tajt, Int, int itlaq lil barra issa! Barra! Ħa noħroġulek baby meta trid. Barra! Barra! Issa! Żomma naqbet, żomma naqbet. Ejja baby, imxi, imxi, ħaffef! X'dwejja għandi? Taf xi spiċ għadni kemm tajt jiena? Ma jienx fettilli, ma waqafx. Ikkalma. Ikkalma ma ġara xejn. Issa m'hemmx tagħmel. Ħalli fidi, tinkwetax. Issa nirranġa kollox jien. Mhux se terġa' tiġri għadi. Żgur, mhux se terġa' tiġri. Tlift il-ġam!

Avżajtkom jien biex ma tagħmlux kmerijiet u ma tagħmlux ċuċati, għax meta tagħmlu ċuċati, Tkunu qed twaqqgħu r-reputazzjoni tal-Prim Ministru. Allura issa jiena qiegħed hawnhekk għax qiegħed ngħidu l-verità. M'hawnx post tisbaħ minn hawnhekk biex mitxi mill-quddiem ngħidlek li inti surpini. Il-ġob tiegħek laqsjek. Ija Fred, għadhom kemm ċepruli mill-partit u qaluli li ninsabu fuq il-gazzetti fuq l-ispeech li għadni kemm tajt. Pini. Proset. Ma kellix fiduċja fik, ta? Imma nista' ngħidlek li fqajnihom. Imxi miegħi ġewwa. Kera, illi meta tiġi biex tajt xi ħaġa, u mbagħad xi ħadd jaqtalek il-kliem veru tinħaraq. Jien li ħafna. Għax imparla naqra fil-vojt. U tal-limt allura nidħak bija nnifsi. Pero inti mid-dera tiegħek ma tantx inti bniedem illi tagħmel dan. Għalhekk sakemm titgħallem tidħak bik innifsek, ħa nieħu ħsieb jien, ħa nidħaq bik. Ha! Ha! Ha! Waqajt għannejk!

X'intom tagħmlu? Tajja ċivekt! Ah, qed nispijjaw. Tispijjaw? Fuq il-bejt tal-knisja? Itlaq hawn. Hi, hawn tnejn bla ħwejjeġ! Ma jmisskomx tistħu aqas intkom imxenqin! U int ukoll qomt, eh? Oh, le, le, le, jiena mhux, mhux, mhux lejn dawk, mhux lejn dawk qed inħares jiena. Eh, mara, lejn l-arku li tal-lawn ta' San Klement, ara, ħares daqsxejn, ara, ha, u allura f'daqshekk, eh. Rajtu? Rajtu x'jiġi jgħidlek, eh? Ara naqa' għal min issalla b'Ġesù, eh? Eh, eh? U hemm miktub fil-Bibbja wkoll fejn jgħidulek illi bis-saħħa tiegħu nagħmlu affarijiet kbar, ħwejjeġ kbar. Issa, hemm ara, rajthomx għarblutella hawn? Eh? Issa aħna rridu nagħmlu wieħed ikbar. X'għan ninqas aħna minn ta' San Klement aħna ta' Sant Antin? X'għandna? X'għandna? Xejn ma ninqasu, anzi għandna iktar barra l-arblu. Alla jbierek. Mhux nifhem tajjeb. Ħa nagħmlu arblu ikbar kif hemm fil-Bibbja. Fil-Bibbja? Fil-Bibbja. Ara hi, toqgħodux taħlu ħin ma' min suppost jemmen x'għandna bżonn biex ikollna arblu ikbar. Mela, għal arblu ikbar sur Kappillan, l-ewwel qabel kollox għandna bżonn Zokk ikbar! Zokk ikbar! U mastru Daxxa! Ugo kien mastru Daxxa! Allura dak jagħmilulna żgur! Mela, magħluqa dik. Tajjeb, issa, kemm jiġina dan bħala flus? Kemm jiġina? Lilhom ġiehom elf u mitej, eh? Mela, mela, araw x'omelija ġejja u aħna niġbru elfejn! Elfejn irridu niġbru aħna! Mela, ġenn ta', ġenn ta'. Ġenn! Eħe, ġenn da! Issa ngħidlek x'inhu ġenn, l-antella u dak l-arblu daqsiex! Noħroġ minn hawn, ara! Noħroġ minn hawn bis-suttana u hekk nibda nagħmilhom għall-. Rridu l-permess! Permess intihulkom jiena! Tgħidulna l-kappillan! Jaħasra, permess m'għand il-meba! U daż-żobbaba ta' meba jerġgħu jidħlu hawn ukoll! Il-meba! Il-meba! Eħe! Hemm dak jaħdem hemm, x'ismu, bħan issa, ir-raġel ta' Jillian. Dak jaħ għandu għandu xi job vera taċ-ċajt joqgħod jirranġa l-files warra xulxin. Issa taħseb li qed naħseb jien? Fuq l-arblu? Le, fuq il-mepha. Le, fuq il-mepha qed naħseb, imma tarġax taqbad u ddur hekk, għax xi darba ħa taħsad li wiċċi b'dan l-imnieħer, jew għajnejja!

Tieni xi ħaġa, ħa nurik kif jiġrili. Jien naf eżempju, dik il-gallarija. Tista' taħseb fuq is-seks minn gallarija. Gallarija. Ġuljetta. Ġuljetta, gallarija, enti żomma u jiena. Ara ma jfett lilkom xi tnej li intom nieqfu miskom tisfu. Ejja, fader, meta ma kontx fader kien hemm dik Marija li toqgħod warajna, kont tgħidilha Marija, Marija, inti żomma u jiena. Ma kien dak kien żmien ieħor, tista' tgħiduli għalfejn ġibtuni hawn f'nofs tal-lejl f'dis-sirda. Ħuġiena frodu konna nidhru. Ma ġejna fil-axija biex ma nidrux. Għalli għalli ħna ma nidrim minti peress li jizmar fader ma nax fiex inti dar ma tidrix. Għax tkanġi fader ma lambi. Ma nitfixlux. Ġejna unek biex inċemplu l-Richard ta' Julian u najdulu biex il-fajl tal-pipe minn isfel iġibu fuq għax inkella noqtluħ. Inti teddu? Ma mux vera noqtlu. Hekk ħa tgħidlu. Eh. Allura eh, hekk qed tagħmel. U hija di mhux bħal tal-Knisja jgħidu l-istorja ta' Adam u Ivan. Eh, mhux ta' vera ma biex tagħlmu fader. Dik Eva jisimha mhux Ivan. Zinene. Ejja, se nagħmlu. Nibda jien? Ejja. Għam sala. Prova l-ħnek, prova l-ħnek. It-telefonata daħlet waqt li kont rieqed fuq is-sufan. Marret għajni bija waqt dal-programm, wow x'ismu brillanti. Loppju għalija dal-programm ta'. Hello. Hello, int min int? Għajt il-raġel tiegħek. Nixħada meta jmur għax-xogħol. Ah, dak rieqed issa ċempillu għada fil-ħodu. Mbagħad jgħidu li tal-gvern ma jaħdmux. Anka fid-disa ta' filgħaxija jċemplu. Ġibha profajja lejja. Lili, sotti mlira kalli l-ħnek jil-bombja.

Ma jħawwer bila. Sejdej umni dawn. Hello. Hello. Nkellem il-raġel. Awn, Father Robert, issa qed narfek. Għarfitni. Li hija nara maħnu għajimtu, all right. Biex jitkellmu fuq l-arblu ta' naf li daħin. Richard! Richard! Għan Father Robert għalik. Għalħin, Father Robert. Hello, għidli Father Robert. Smajtu stram ta' kenar l-Father Robert? Beda jkellimni fuq il-permess tal-arblu. Pero fl-istess ħin ċempilli ftit tard biex jitkellem dwar il-kwistjoni. Anke dalgħodu qabel is-serqa li ġrat illejla, waqt il-quddies għas-sitta qabel ma mmur għax-xogħol, rajtu pjuttost għajjien. Ifhem, peress li l-knisja qed jirranġawha, il-quddies qed issir fil-kannierja u allura d-dawl ġa baxx. U x'għomel li għamel il-kappillan dik in-nhar? U nixtieq nibda Bċajta vera ħelwa. Issa, għalfejn min ikun qasir qatt ma jista' jkun kuntent? Ejja, min jafa? Ħa ngħidilkom jiena. Għax qatt ma jista' jilħaq il-kuntentizza. Tajba, oh vera, oh tajba, issa ejja, ejja, iqfu. Ieqfu, ieqfu. Issa jiena din iċ-ċajta għedtilkom bi skop, għedtilkom din iċ-ċajta, biex nurikom kemm min ikun qasir kemm ibati, kemm ibati. Ara, ħarsu dawra madwarkom, ħarsu dawra madwarkom u għiduli x'qegħdin taraw. Ħarsu dawra madwarkom, ħarsu. Ixxurtjati intom, għax intom twal u tistgħu taraw kollox, imma min hu qasir ma jkunx jista' jara kollox, u dan bi skop qed ngħidulkom għaliex dan huwa l-messaġġ illi rridu nwasslu, għalhekk irridu nressqu lejn in-nies lejn ir-reliġjon. Per eżempju, aħna għandna l-arblu huwa iqsar. Allura kif ħa nwasslu l-messaġġ? Kif ħa nwasslu l-messaġġ? Għandna bżonn intawlu l-arblu tal-parroċċa tagħna. U għalhekk, ħuti, u għalhekk se nitlobkom illum tkunu ġenerużi. Qegħdin Se nitlobkom illi toħorġu mitt ewro kull wieħed mill-but tagħkom ħalli nkunu nistgħu intawlu l-arblu tar-raħal tagħna! Imma, imma, aħna m'għandniex flus fuqna, jien 30 ċenteżmu biss għandi.

Allura jekk mhux Noob, għal xiex ma ġejniex filgħodu wednilu jdawwar il-files? Mhux Noob żgur, imma kif jgħidu dik kolluzz? Korruzzjoni. Dak Noob. Żgur għall-infern. Mhux għall-infern, għall-infern. Kieku vera bil-kolluzzjoni tmur l-infern, kieku l-ġenna vojta, speċjalment Maltin m'hemm żgur, qed ngħidlek jien. Kollum kien. Issa x'irridu nagħmlu?

Imnalla bil-balaklava għax kont ningħaraf żgur. X'ma tingħarafx jekk xi ħadd ikun jafek, ħa jagħrfek mal-ewwel. Għandek għar blu f'nofs wiċċek, Vinnie. Ismagħni, alarms ma kienx hawn, hux? Kieku ma daqx. Imma insomma, eh? Hawn alarms idoqqu anke minuta wara. O le, minuta ili hawnhekk żgur. Imma m'hawnx minnhom idoqqu ħames minuti wara. Le.